fl-eżortazzjoni apostolika Amoris Laetitia, juri t-tenerezza tiegħu lejn persuni u li il-Knisja li ta' bnedmin dajfa jinsabu f'nofs tempesta qalila. Għal dawn il-persuni, il-Papa jgħid li l-Knisja trid tkun bħal sptar fil-kamp tal-battalja. Iż-żwieġ nisrani hu għaqda bejn raġel u mara li jingħataw lil xulxin u li quddiem il-mistednin tat-tieġ fil-Knisja iwiegħdu fedeltà dejjiema, riżoluti li jegħlbu d-diffikultajiet li jinqalgħu maż-żmien. Madankollu, hi verità li għadd ta' rġiel u nisa ma jagħżlux li jiżżewġu bil-Knisja imma jingħaqdu bi żwieġ ċivili jew ma jiżżewġux filwaqt li jgħixu flimkien. Mhumiex ftit il-miżżewġin li jiddivorzjaw u jidħlu f'relazzjoni ġdida. F'sitwazzjonijiet bħal dawn, imsejħa irregolari, il-Knisja trid turi modrija bħala omm u taħdem biex il-grazzja tal-Ispirtu s-Santu taħdem ukoll fil-ħajja ta' koppji li jinsabu f'din is-sitwazzjoni. Ma nistgħux niġġudikaw u ngħidu li dawk li qed jgħixu f'sitwazzjoni irregolari huma fid-dnub u li mhumiex parti mill-komunità Nisranija għax hemm ħafna fatturi li jillimitaw il-ħila tad-deċiżjoni li jagħmlu l-persuni. Fost dawn hemm persuni li għal xi raġunijiet ma jistgħux jinfirdu minn xulxin meta din ir-rabta l-ġdida hi msaħħa biż-żmien, b'fedeltà li għaddiet mill-provi u l-għotja tagħhom lil xulxin hi ġeneruża b'impenn nisrani mhux inqas minn ta' Nsara oħra. Hemm każi fejn persuni jkunu għamlu sforz kbir biex isalvaw iż-żwieġ, imma ma sabux rieda tajba mis-sieħeb jew mis-sieħba ta' qabel u jista' jkun li huma konvinti fil-kuxjenza tagħhom li ż-żwieġ ta' qabel, li issa hu mfarrak għal kollox, ma kienx validu. Wara proċess ta' konsultazzjoni, b'akkumpanjament minn saċerdot, jistgħu jiġu integrati u jagħmlu l-mixja lejn is-sehem fis-Sagrament tal-Ewkaristija. Dan hu differenti minn sitwazzjoni ġejja minn żwieġ li ilu ftit xhur jew ftit snin, li l-persuni li sseparaw Ma kkonfondewx dwar il-konsegwenzi li se jbatu t-tfal tagħhom jew li ripetutament il-miżżewġin ikunu naqsu mid-dmirijiet tagħhom lejn il-familja. F'każi li huma ġenwini, il-persuni għandhom jiġu integrati iżjed fil-komunità nisranija u jingħataw l-opportunità li jkollhom sehem fid-diversi servizzi tal-Knisja, fil-liturġija, fil-pastorali u fl-edukazzjoni Nisranija. Iridu jħossuhom bħala membri tal-Knisja, omm li tilqagħhom dejjem, li tieħu ħsiebhom b'imħabba u tagħmlilhom il-qalb għall-għożża u l-edukazzjoni ta' wliedhom. Il-Papa jsemmi tliet espressjonijiet interessanti. Ir-ragħaj, l-isqof tal-post, ma jistax iħossu sodisfatt li qed japplika l-liġijiet morali ma' dawk li qed jgħixu f'sitwazzjoni irregolari bħalli kieku kienu ġebliet biex jitwaddbu kontra l-ħajjiet tan-nies. L-imħabba tal-aħwa Hi l-ewwel liġi tal-Insara. L-Ewkaristija mhix premju għal perfetti biss, imma iduwa b'saħħitha u ikel għad-dgħajfin.